Tagtabazar ilindäki täsin taryhly Ýekegowak. Ýekegowak Tagtabazaryň Garawil belentliginde ýerleşýär. Ýekegowak ýadygärligi dört-bäş gatdan ybarat bolup, olaryň her birinde üçden bäşe çenli otag bar. Gowagyň ini iki ýetmiş bäş, beýikligi bolsa iki ýigrimi bäş metrden başlaýar. Esasy däliz bilen ýöräniňde otuz üç metr uzynlykda bolup, iki gapdalyňda jemi ýigrimi bir sany girelge, kyrk bäş sany otagy bar. Eko-ok ýadygärligiň diýilmeginiň sebäbi diňe şu baýryň ýüzünde birnäçe gowaklar bar. On, onkä golaý gowak bar şu baýryň ýüzünde. Wagtyň geçmegi bilen, tebigatyň täsiri bilen bu gowaklaryň köpüsi ýykylyp, ýumrulypdyr. Häzirki wagtda ýerleri oý bolup dur, ýerleri belli. Birnäçesiniň bolsa häzirki wagtda agzy gömük dur. Şu gowak bolsa, indi Ýekegowak ýadygärligi bolsa etrabymyzyň birnäçe ýerinden edil bir garalyp, görnüp durupdyr. Şunuň beýleki agyzlarynyň ýykylyp, ýumurlyp, gömülip galyp, şunuň ýeke özüniň galmagy netijesinde şu ýerli halkyň bakan ady. Bu sebitde şeýle gowaklaryň iki ýüz ogulaýynyň barlygy çaklanýar, ýöne häzirki wagtda bularyň ýigrimi sanagy hasaba alnandyr. Indi girýär solen gowagyň içersinde şular ýaly diwarlarynda gara reňkde bul nädip dörän? Tebigy tarapdan döränmi? Ýa şu barada bir gysgaça aýdyp beräýseňiz.
Ine bi gowagyň ýüzündäki garaldylan garalar bu gowak bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýyla çenli döwlet tarapyndan goraga alynman eýesiz goragsyz boş ýatypdyr. Ana şu boş ýatan wagtynda munuň agzy edil bular ýaly bir uly açylmadyk, bir itiň hüňügi geljek ýerden muny görmäne gelen adamlar, oglanlar bu gowakda çyrasy bolmanlygy sebäpli ellerine duş gelen zatlary ýakyp, ýagtyldyp görmeli bolupdyrlar. Ana şoň netijesinde-de şoň diwarlary garalypdyr. Käbir adamlar aýdýar şuny, özlerem-ä bir zat bilen ýakyp ýagtyldandyrlar diýip aýdýarlar-da, özleri näme ýakanam bolsa şoň içini garaltmaz ýaly zatlary ýakypdyrlar. Eger şuny ýaşan adam bilen guran adam bilen özleri garaldan bolsa, onda munuň şol eýesiz wagty duran ýerleri hem gara bolardy. Ýaşaýyş maksat bilen gurlanlygynyň alamatlary ine şu ýerdäki görüp durşuňyz ýaly otaglaryň her biriniň öz döwründe gapylary bolupdyr. Ine şu içindäki oý bolup duran ýerleri şol gapynyň söýeleriniň ýeri. Munda nähili gapynyň boluldygy belli däl, sebäbi bu gowagyň içinden munuň özüne degişli hiç hili taryhy maglumat bize gelip ýetmändir. Diňe şunuň diwarlary gelip ýetipdir bize. Nähili gapysynyň bolundygam belli däl häzirki güne çenli. Ýöne şu ýerdäki oý bolup duran ýer şol gapylaryň söýesiniň duran ýeri bolandyr diýip çaklanylýar. Şul otag hemmesinden tapawutly, beýik bezegli edip gurlupdyr. Hatda ine şuň Gapylary girelgelerden bezegli. Ýa diňe beýleki otaglary essiwan eden bolsaňyz hemmesi ýer bile deň bolup girýär şybir ýerdenem ýigrimi bäş otuz santy ýaly beýik edip gurlupdyr. Şunuň içi zadam beýlekilerden tapawutly bolanlygy sebäpli ine şul otagda şu töwerekde ýaşan halkyň öz döwründäki ýolbaşçy adamsynyň ýaşan otagy bolandyr diýip çaklanylýar. Ýekagowak bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda Gadymy Merw taryhy, medeni, döwlet goraghanasy tarapyndan hasaba alynýar. Marinfo, Täzeliklerden we täsin maglumatlardan habarly bolmak üçin biz bilen galyň!